און א מענטש האט קשיות אויף די אמונה, ווער זאגט? און ווי ווייסטו? און אפשר? יעדע קשיא איז א קליפה. א גוי פרעגט קשיות, א גוי זאגט למה יאמרי הגויים, פארוואס? פארוואס? פארוואס ער פילט נישט גוט? פארוואס? פארוואס אים גייט נישט קיין שידוך? פארוואס? פארוואס ער מיטשעט זיך אין פרנסה ממש ער גייט אויס אויף הונגער? פארוואס? למה יאמרי הגויים? וואס זאגט א איד? כ'האב נישט קיין קשיות. פארוואס? נישטא קיין פארוואס. וועגן. אשרי העם וואויל איז פאר די אידן, שכחו לוי, אזוי איז צו זיין, אזוי פירט דער אייבערשטער די וועלט, אבער איינער פרעגט איך האב יא א קשיא, זאגסטו אזא שיינע דרשה אז די גוים האבן קשיות, איך האב יא קשיות, זאג עס פאר די אייבערשטער, רבונו של עולם איך האב א קשיא, רבונו של עולם איך האב בלבולי אמונה, און ס'דרייט זיך מיר די קאפ אהער מיט אהין, ווי קומט בכלל אז א מענטש זאל האבן קשיות? דער רבי זאגט, ס'איז דא א פסוק אין תהלים איבריסי נאמנת לוי, ברית מיט אמונה גייט צוזאמען, ווען א מענטש טוט עבירות פארלירט ער אמונה, יעדע מאל א מענטש זינדיגט ווערט אים אפגעשוואכט די אמונה, דאס איז די פראבלעם, ווייל די עבירה אליינס קען מען תשובה טון, אבער הייבט אן זאגן וואס, ווער, אהער מיט אהין, ווער זאגט, ווער דארף מיך, האט ער שוין יא אמונה אין די אייבישטער? האט ער נישט אמונה אין זיך? וואס קען איך שוין טון? דו ווייסט ווער איך בין? עס הייבט אים אן ווערן זייער אויסגעלאשן, עס הייבט אים אן ווערן פארוואלקנט, ער זעט נישט. איז וואס די עצה? אריינלויפן אין די וואלקן, רבונו של עולם, איך בעט דיך, העלף מיך, איך וויל נישט האבן קיין קשיות. ווען דער רבי איז געווען א קליין יונגל, און דער רבי האט גערעדט צום אייבישטן, האט ער געבעטן די אייבישטער באשעפער, באווייז דיך פאר מיר, איך וויל דיך זען, איך רעד צו דיך יעדן טאג, איך גיי דיך בעטן אפאר קליינע זאכן, ווייז מיר אז דו טוסט עס. האט דער רבי פארציילט שפעטער, ער האט געפלעגט שפאצירן אין א פעלד, און דארט איז געווען א תפלה, און עס איז געווען א גרויסע צלם, עס האט אים געשטערט, ס'האט אים געשטערט. שוין. האט ער געזאגט, באשעפער, די שעשי וערב די צלם שטערט מיך. נעם עס אראפ. ער האט געבעטן און געבעטן און געבעטן און געבעטן. ס'איז אראפגעפאלן. שכוח אייבערשטער, האסט דיך באוויזן פאר מיר.

ער שפירט דעם אייבערשטן, ער זעט ווי דער אייבערשטער העלפט אים, איך האב מעשות פון פשוטע בחורים וואס זיי קומען מיר פארציילן כסדר אז זיי געבעטן די אייבערשטער, די אייבערשטער זאל זיך באווייזן פאר אים, און די אייבערשטער זאל אים העלפן מיט עפעס א זאך וואס ער בעט, און דער אייבערשטער האט זיך באוויזן פאר אים, דער אייבערשטער האט געזאגט דא בין איך.